Мэхээс хонойуохап Чараҥнаах нэһилиэгин биир убаастабыллаах киһитэ Кини тутуу үөрэхтээх буолан сопхуоска тутуу инженеринэн үлэлээбитэ. Онон бу олох уларыйар кэмигэр өлөн-охтон биэрбэтэ. Сайын аайы куоракка киирэн, ол дойду мааныларыгар ыҥырыыга сылдьан дьиэ тутар. Онно бииргэ үлэлиир уолаттарыгар саамай суруксуттара, дуогабар суруйааччылара буолан, баар-суох тутаах киһилэрэ. Кини бэйэлээх дуогабар суруйуутун муҥутуурдук баһылаата. Ол докумуон ымпыгын-чымпыгын, эриирин мускуурун, эҥин эридьиэһин биллэ аҕай.

Айан бөҕөнү айаннаан дьиэтигэр этэҥҥэ тиийэн, үп-харчы, кэһии боҕоҕолбут киһи быһыытынан бэрт үчүгэйдик көрсүллүбүтэ

Олоҕум өрүү маннык кэрэ буолуо дии санаахтаан, алта хонук тохтообокко арыгылаан, хотунам Ааппаны ыга кыыһырдан, аһыы-уу абыланнаах ытарчатыгар ыбылы ылларан айдаан боҕоно тарпыта

Ойоҕуттан арахсар, дьиэтиттэн үүрүллэр кыһалҕа тирээбэтиттэн улаханнык куттаммыта. Бу билигин кыһын ортото ханна тиийиэҕин?

Хайа, тыыннаа эбиккин дуу? Отеллераа күн хүрээн тохтоон өлөн эрэбин дии дии уһуутуур этиҥ дии. Тыыннаах ордукпут. Өссө иһин туох эрэ хаалбыт дии. Өллөххүнэ да киһи айба киитэ буоланыаҕын. Тоннук быһыылаах. Мин арахсабын эн бу дьиэттэн таҕыс. Эдьиийгэ бараан ду, кимҥэ бараан ду. Эйиттэн үчүгэй дьахтар элбэх. Куоракка миигин онну үчүгэйгин, наһаа кырыабайгын дииллэр диэн киһиргээбитиҥ бэт этэ дии. Таах киһиргээтим ини. Чурку тухаары. Ол бу булан ньыл баарма.

Илиибинэн киирдим да эн дуу? Бу бырааты киэбэ, киэбэнэн баан айдьар диигин да? Чэ, мин буруйдаахпын. Наатта мин эми. Ол иһин саатаммын, сатаа бииргэ олоро суохпут диэн, арахсан, тус-туһун олорбут туһунан дуогугар хүрүттüm. Аныгы ырыына үйэтигэр инньэ гыналлар. Син правовой судаарыстыба гражданнара буоллахпыт. Эмиэ уо эһэннэн аллараннан кубааскайдаан бардыҥ, правовой судаарыстыбалаах баҕастаах. Итириҥи ааспатах дуо? Хантан итириэхпиний? Өстөгүлэ курдукпун. Арай, аччыктаабытым, утаппытым үһүнтээх. Бу арахсарбыт туһунан договор суруйда. Аныгы үйэҕэ арахсар эр дьон уступунуой төлүүллэр. Мин уступунуойбун андаатара хайнаҕа кылаан биэрэбин Анда таһа инньэх буолбатах шуба, норка шуба атыылаһаҕын Чэ, нуорка шуба да буолла. Чаҕыл эрэ, кыйыкка. Дьуккаахтыы олоруу дуогабара. Ол эмиэ тоодьуккаах буоллуҥ? Арахсайа буолбат да, остуоппуна ойгун биэримээри дуу? Биэрэбин, биэрэбин. Бу кыһын ортото ханна барыахпыный? Уонна... Кэбэйи, дуогабарыҥ дуомунааҕабын, иһит! Биһи мантан аллараа илии баттааччылар Хонойуоха Михаил Степанович уонна Хонойуохаба Сиэллээх эбэ, Арбоннуга распаанньалаа этим дуу? Мааппа Хэмиэнэминэ, эр ойох буолуулларыттан арахсан туран бииргэ дьукка оҕолорго сөбүлэһэллэр. Мантан аллараа хонойуохап ымыс дьуккааҕа эр киһи «Хонойуохаба ымыс дьуккаа дьахтар» диэн дуогабарга суруллаллар. Дуогабардаһар өрүттэр манныгы тутуһаллар: «Өккө арыллыбыт Салгыаҕа, ыксаабакка. Хамаандалаама. Аһаа, дьэ уол оҕо бэйэҥ туска суруммуккун аҕай дуу? Ол тугу? Билбэтээ буолума. Дьуккаа дьахтары бээһинэһэ, бастакытынан, Дьуккааҕын күҥҥэ үстэй итии аһылыгынан аһатар. Ассыарда хааһы, оскуопка иһигэр араас көрүҥэ, күнүс соркуой, оскуопка иһэ гарнирдаах, киэһэ миин. Өссө тохтууруҥ буолуо? Үлэлээбэккэ эйиэхэ истирээпэ буолан олоруһун дии. Көр эрэ маны, өссө горнийда баастаах Мин аһаатаан астаабаппын ээ. Оттон эн наһаа үчүгэй. Алгебаравыт таҥаһы сууйа эрэ түүктүүр уонна тимэҕэ тигэр. Өссө Итиннэ абырастыыр диэни киллэрбэтим. Бэйэм туһунан үптээх киһи атына атылаһан таҥныам буоллаҕа дии.

Олох ылыммаппын. Бастакы пуун иккис абзаҕын бырах. Үсүһүнэн, дьуккаах эр киһини кытта хоонньоһон утуйар. Өссө күн аайы иэкиһинэн дьарыктанар, көҥүллэнэр күннэргэ. Аха, чэ ити баар буоллун, көрүөхпүт. Төрдүс пуун дьуккаахтыылар олорор дьиэлэрин ыраастык тутар, сыл аайы көрүллэр өрөмүөнү оҥорор. Ha, аны дьиэни мэннэ тээргиммиккин дуу? Кырааскалааһын, лаахтаан эн курдук. Эн наһаа сүүрдүк оҥорор өрөмүннэргин киллэрбитим. Чэ буоллун, алгыы баран. Бэсиһинэн, дьуккаахтар аскы-үөлгэ ороскуоттарын тэҥҥэ үллэстэр. Ынах сүөһү көрүүтүн сылгыттан ураты бэйэтэ толоро. Хайа, олох да хамначчыт оҥостор дуогабар оҥорбуккун буолбат да? Бэйэҥ көскөччү уойаарыгын дьукка хаатыран таах олороор гыммыккын дии. Арахсабын. Сөп, арахсабыт. Сөбүлэһэр булаха салгы аах. Сөбүлэһэр буоллаххына буола буола. Дьукка аар киһи эбээнэстэрэ, дьэ тугу бооччойбуккунуй? Договорга бооччойбуккуна дэммэт, киллэрбиккинэ дэнэ. Биһиэхэ куоракка... Түксү куоратым Сиимэ хайаама? Дьукка Ахтыыла договор дэннааҕым. Дьуккаах эр киһи дьиэ иһигэр ил-эйэ бэрээдэк баар буолуутун хааччыйар. Дьуккаахтыылар дьоллоох олохтоох буолалларыгар кыһаллар. «Ноо, дьэрэ, олох саҥалыы тыыннаах, биһиги билбэтэх ыстатыйабыт буолла?» Дьуккаан дьахтар ынньыллар, кырбаныллар, ыгыллар, түүрүллэр, үөҕүллэр диэн тыллар тоҕо суохтарый? Алгыбанабыт иккис пуун дьуккаах эр киһи ый аайы үөрэххэ сылдьар уолугар үс, кыыһыгар биэс тыһыынча харчыны төлүүр. Кыра, олох кыра. Оттон таҥасталаахтара, кэлиилэрэ-барыылара барыта Мааппа дуо? Суо, өһө биэспэппин букатын. Мааппа эминэ-минэ Аһын, титтор да хаччыны кыйын буллам суоҕа. Итириктииргит тохтот, үлэлээ, үрдүк үөрэхтээх ааттааххын. Сөбүлэспэппин, дуогабары салгыы ахпаппын. Эмис, Уоскуй, Марпа Эминевна, Матфуша, мин оҕолор харчыларын икки тыгыллаатынарга сөбүлэһэбин. Уолга илиитигэр дуу, карточкатыгар дуу ыытарыттан бэйэҥ билиэҥ буоллаҕа дии. Элбэх хаччы уол оҕо сэрэхтээх, ол бу буолуо Төрөппүтү курдук буолуон эт, биримиэр көрдөөн ыраах хаампа дыалабыт, этибит. Дьаҕан эрэ кумаакыбын. Үһүс пуун дьиэҕэ кыра өрөмүөнү ыытар. Тоҕо саайыыта атын араас кыра үлэлэр. Тоҕо барыта кыра буолла? Оскуопка иһэ тоҕо саайыыта киирдэ? Ол күҥҥэ үстэ мэҥиэстэр итии минньигэс аалыгыҥ алгынта буолаллар дуо? Дьуккаа диэбит уута-маһа ханнаный? Дьуккаах эр киһи манна тугу гынара тоҕо суруллубатый? Барыта хамначчы Мааппа дуу ээ Дьукаан дьахтору тааска үөлгэ ороскуоту тэҥҥэ үллэстэр диэн баара дии Ити сыа суруллубут Ити үһүс пууну кэҥэтэргэ сөбүлэһэбин Ол гынан баран эмиэ билиҥҥимик курдук мин тугу да бас билбэт буолабын да харчыбын барытын уопсай хочуолга уктахпына мин тугу да суох хаалыам дии Угума мин отчаайы илии баттыам хуоҕа Мааппа Миэнэминэ Талаарыс хонуйохоба Договорга көннөрүү икки өттүттэн договордаһааччылар сөбүлэһэр сөбүлэһиилэринэ киирэрэ. Биһиэхэ куоракка Куораккар бар. Тугу дааны биэрбэппин киэр бол. Сөбүлэһэбин! Сылга Төрдүс пуун Дьукаах эр киһи күн аайы сиэкиһинэн дьарыктанар. Оскуопка эйэҕэр ыарахан үлэ алдьаран быһыытынан кыаҕынан көрөр. Тоҕо оскуопка баар буолла бу пууҥҥа? Мааппа буолла да күн аайы, Мэхээс буолла да кыаҕынан көрөн, оскуопкаҕын суоххун. Марпа Эминэминэ ити дьигинэн күөҕэ учеттана суруллубута да отон эн туруорсар буоллаххына Русковка иһинээҕини ылыахпытын сөп оттон муҥана көрүөн буллаҕыт Чээп салгыы барабыт бэһис пуун сылы быһа ыарахан үлэ сылдьарынан сылаатын Истириэһин устарыгар сылга биирдэ, икки нэдиэлэ оскуопка иһигэр тохтоло суох, арыгы иһэрэ көҥүллэнэр. «Бу туохпутуй, Михаил Степанович? Тойон Дьукаахпыт угай?» Наталья Иннамина, ити пуун били билиҥҥи событиеттар тэптэрэ суруйбутум да Даа диэн тугуй? Даа диэн тугуй? Дуоҕабардаһар атын өрүт маны өйдөөбөт. Тоҕо уһунай киэҥэй? Эс, дьэ, ты эти кытта кыддьынара кыдьыгым, ону сөбүлэһэрэй дии санаабытым уонна бэҕэһэ суруйа саҕалаабытым. Онно арыйда мөлтөх соҕус этэ. Буочаргытта көстөөт? Эччэ, Саарын иһин быһылаах. Иккини диэни кайбатым булду. Алта хонук буолара буоллар. Дуогабарга хайататтам. О, үс хонук. Кебаҕар буоллун. Оны эрээри ньаамуркаабакка, ыстаҥнаабакка, киэбитбэккэ, иэҕин, дьукка киибыытынан. Сөп, сөп. Салгыы барабыт. Хайаа, дьуккаах киһибит. Эбээһинэһэ үс күнү тиркииринэн бүттэ дуу? Кэмдэнэ барыыстаах хааллыҥ? Ити дуогабаргар барыта көннөрүүлэр киирдэхтэринэ, миэхэ туох да хаалба курдук дии. Ол ол эн үс күнүҥ мин үс сылбын сиэн барыа дии, ким ночооттооҕуй? Ээ? Маатта Эминемне Хал Гыбарабыт баай-дуол үллэстиитэ Дээрэ Дьуккаах эр киһи көстүүнэйгэ турар дьыбааны ылар Отто билиһийэ киспэт Хоонньоһорбут Ээ ити Билиҥҥи баар собитеттар тэптэрин суруйбутум. Да, билигин ону сотуохха, э, сотуохха. Наарсы үөдэттер суруйаҕын? Чечебааныл? УАЗ массыына УАЗ отут икки нөл биир тоҕуһун уон биэс массыына дьукка аҕар киит уонарыгар хаала. Чэ, сиэ. Дьиэ уһаайба онно баар уон үс ынах, сүөһү, алта сылгы, отут үс куурусса, моойторуктаах Саарык диэн ааттаах хара атыырыт, Киисэ Мууса диэн ааттаах эриэн тыһык уоска иһит хомуос, дьиэ атын тэрилэ, дьукаан дьахтар уонна дьиэ кэргэн атын чилиэннэригэр хаалар Ыккыныл Маайыстаах куурусканан туппута, онно биир куурустабын биэрбитим, онон куурусса отут икки Ыт, уолбут Михаил Михайлович Хонойхоп кини, ылбаппын. Туонна төлөһөр куурустам да суоҕа Дьээп, сөбүлэһэбин. Илии баттыыбын да? Маппам иним, Маппуша, ылы. Арай арахсыбатахпынна хайдах булуой? Дьэ икки күн tokkуйдуубун. Аччык бөҕөһөн дуу? Ылбай ууну эрэ сылдьаахтыыбын. Аабыт таастан үүтэ элбэх. Эрэйдээх. Хатаан испэт буолан арыгылааҕымсыйаҕын ээ.

Уксия, сыгырым сыгын сии сыспыппын диир. Билэһэм оҕонньор үрү көмүс ньуоскасын аана аһабаппын. Сыҥкал ньуоскаҕа көһөбүн. Сөп-сөп, ол ньуосканы билиинэн баайым буолбатах, дьуккаа дьахтар баайа. Аһаа муҥнаах, туох да киирбэтэ буолуо гынан барар. Эн туска да өссө да икки хонук баар, кытаат, кытаччы көр

Онон Павел Саввич эн улуус бюджетын оптимизациялааһыныгар түбэһэн, сокращениеҕа бараҕын. Эн үлэҕин, дворник үлэтин билигин түүҥҥү харабыллар Николаев Василий Фомич уонна Михайлов Дмитрий Николаевич үлэлиэхтэрэ. Сарсыҥҥыттан үлэҕэр кэлбэккин. уурайаҕын. Бэҕэһээ кэргэҥҥин Марина Ивановнаны көрөммүн эппитим Ол хотун бэҕэһээ киэһэ тугу үлүбүнэйэр этэ. Дьэ, үлэтэ-хамнаһа суох хайдах олоробун? Оҕолорбун, сиэннэрбин ким иитэр-аһатар? Павел Савич, мин эйиэхэ сүбэлиибин, эн улуус киинигэр киирэ сырыт. Центр занятости сылдьаҥҥын, сокращенияҕа бардым, үлэтэ суох хааллым диэн учуокка туруоттар. Оччоҕо баҕар эйиэхэ пособие безработного биэриэхтэрэ. Ол босуобуйалары диэн төһө буоларый? Үлэ таһыахтарга барыларыгар биэрэллэр да?

Хайа, барбах бай болобургу, туох кэпсээннээххин? Хайа диэки хаамтын? Хайа, тоҕордахтаабыт тураах курдук арбаһар бу буоллун? Киһи бэрдигэр эйиэхэ баһыгыратар баһылайга буоллаҕа дии, сонун нуумас боҕото. Улууһунан, куоратынан тиэстэр киһиэхэ, ол мин эрэйдээххэ, туох үчүгэй хонуна кэлиэй. Арай хонунум диэн үлэбиттэн уоллулар. Улуус бүддьүөтүн оптимизациялыырга хакырасыанньа оҥороллор үһү. Онон улууска киирэммин үлэтэ уохтар кииннэригэр учуокка турар буоллум. Ол да дойдутугар сылдьыбатаҕым, сэттэ-хас сыл буолла, уларыйыы буолбут дииллэр. Эҕэрдэ хатаа сылдьарым буолла. Дьанаа барбах, уларыйыы бөҕө буолбут, саҥа дьиэ бөҕөтө тутуллубут, киһи барыта массыаналаммыт, уулусса тобус толору иномарка бөҕөтө. Маҕаһыыннар ааттара бирээмэ буокка атын курдук элбээбит. Тэрилтэлэр ааттара күн аайы сурсуттаабат киһи сатаан аахпат күн аһаабыт. Бэл мин бу мун эмтэнэн биэрдим. Хайдах мыккына сылдьыллар ини? Хайа, бу тойоҥҥут үөрэхтээҕим Зенаны хаһыат ааҕа сытар дуо? Ото хомуннун да, таксист бииктэр билигин сотору тиийиэн диэбитэ.

Хайа сордо? Ити хортуһунан мууска киирээри тураҕын да? Дьаа түһүлүн. Улаха каарыгын да тугуй? Оттон өйдөөх дьахтарга хоттустаҕалы. Месордоох, бу маны кэт. Мантым быдан үчүгэй. Былырын сайын куораттан аҕалбытым.

Дьэ, олох былыргы этнээҕи куурканы кэтэн киирээри тураҕын дуо? Ото бүтүн буолбат да. Бүтүннээх солдоох. Хонтуора дьахталлар сиргэниэхтэрэ. Сиилии көрүөхтэрэ. Ойоҕо таҥыннарбат дүттүрүөр гынаҕын дуо? Билигин арыый спортивнай моһуоннаах таҥас таҥыллар. Бу быһаас хамырсаан маанньаттан атыыласпытын. Кэтээ. Оттон бу куораттан кыыһын аҕалбыта. Итини кэтэн абыра.

Дьоно маннык, аан бастаан администрация аттыгар баар соцзащитаҕа тахсыан иннинэ Үрүҥ дьиэҕэ хаҥас диэки киирэҥҥин докумуоҥнаргын туттараҕын. Дьол кэнниттэн биирдэ соцзащитаҕа тахсаҕын. Оммоҥҥа ханна тахсабыный? Администрацияҕа администрация үрүҥ дьиэҕэ баар да? Тый, бу геолог акаары буолбут буолбатта. Аан бастаан үрүҥ дьиэҕэ сылдьаҕын, онтон антах хайыыгын.

Ол барыта бу бакыат иһигэр бааллар. Дьонтон биирдэ бэйэн эт, үүт туттарбытын туһунан докумуоннарга тыа хаһаайыстыбатын управлениетыгар сылдьаҥҥын бэчээттэ уурдараар. Бу бакыат иһигэр ол докумуоннар бааллар. Өйдөөтүн да хороһордоох. Ол онтубу ханна этэй? Удьы харыйалаах уулуссатыгар бэрэ Хасыһа этэ, хасыһа эрэ эт оттон, чэ то дьонтон ыйытаҥҥын тиийэр инигин. Сөп, хайы. Оттон бу докумуону КДН илдьэн биэрэр. Ол эмиэ туохпутуй? Хотону ыытар. КДН диэн комиссия по делам несовершеннолетних, ол аата баппат оҕолор хамыыһыйалара. Отто полицияны билбэккин дуо? Сoo, олох билбэт сир. Илдьибэппин. Эс! Хайдах буллун? Хайаан даҕаны илдьэҕин? Этэбин дии, хотунум киэнэ диэммин. Бу, манна ханна сылдьарын туһунан суруйдум. Ото мунаахсыйдаххына, мантан көрөөр. Кыдыыҥы сылдьан ити докумуону хайаан даҕаны биэрэр. Сөп туохту? Бу докумуону барытын толотторон баран Санята сыантырыгар сылдьаҥҥын сакрасыанньаҕа бардым. Үлэтэ суох буоллум диэҥҥин учуокка туруоттараҕын. Элбэх иитимньилээхпин диэн этээр. Дьэ, оччо сүөһүлээхпин, бачча сүөһүлээхпин диэн сымыйанан киһиргээйэҕин. Сүөһүлэрин аҥардара кыыһын аахха, сылгыларын барыта уолга сурулла сылдьаллар. Бэйэбитигэр үс эрэ ынах суруллубута. Эс, ол хайтах? Оту сүөһүлэри барыларын мин көрөбүн. Күтүө сура урукку да кэлбэт. Пыйсинэ! Эн Акаарыгын да тугуй ээ? Олоттон сүөгүн бэбэр баар диэтэххинэ хайда улета суох тиийиммэт дохуоттаах аатырыаххыный ээ? Я сокрасыанньаҕа ыыппыт судаарыстыба бэйэтэ төлөөтүн. Үлэтэ суохтар босуобуйалара улахан үһү. Көрө ол хаччыга. Ити үлүгэрдээх үллэччи уойу-уойа Сиэдэрэй Сэмэн дьэ үлэтэ суох аатыран отто судаарыстыбаҕа иитиллэн олорор буолбат да. Эн киниттэн туох уратылааххыный? Уккаарыл хоҥ мийии. Эн наһаа түһэримэ эрэ. Мин туспар туох сордоҕо акаарыный диэн тылтан атыны билбэт буолбутун ыраатта. Оннук өйдөөх дьахтар доҕо мин курдук акаарыга эргэ тахсыбытыҥ эбитэ буолла, ойоҕолор саҕана Өлөөнчүк барахсаҥҥа эргиллээри гиммиппин нехороҥ үүтүнэн суунаҥҥа сүрдээтиҥ дии. Ыччаларга барбах да баҕалаах этэ, билигин өйдөөбүм сирбитин аайы Дьэ, иккистээн төлүүрбэр эйигин ааххын этитэн баран ойоҕолорум буолуо. Ол аайы уруккун курдук ойох көрдөөн оройбунан көрбөт инибин. Ытаан маккырыргын даҕаны тохтуу тохтуу итэҕэйэрим буолуо.

Дорообо. Туохха наадыйды? Мен Чаранлаахтан киитtä. Ну, манна наадалаата. Докумуоннары толо быһааттараары. Специалист быһаарыа. Күүт. Сотору кэлиэ. Олордук киһи Олохпос бар да. Суоҕун көрөн туран тоҕо ыйдаҕыный? Уона бу манна эйиэхэ сынньанар хос буолбатах. Дьэ.

Справкаларгын аҕал. Ол харыыттары ылан иһин. Оҕолорун туһунан мол справката. Кыра оҕолору бөҕө тэртилэри сылдьалларын туһунан МДО справката ханнаный? Үөрэнэр оҕолорун туһунан мол сол справката бар до? Товарищ, Михаил Моҕоо, МДО,

Супруга ханна үлэлиир? Ким это? Ким это? Э, кэргэммин Маринаны таанды. Холукка үлэлиир. Мук справката бар дуо? Ким? Кулу Муниципальное учреждение культуры. Ээ-э. Була. Көрөрө, бу манна омук подтверждением рохтах. Оннук омук кенттериттен иһиға була. Манна бар.

Онтон соцзащита тахсар. Кинилэр быһаарыахтара. Ээ, чэ, өйдөөтүм быһыылаах. Бэрэ, манный үөһэ тахсабын дуу, ол омукпар барабын дуу? Хайдах тугу дөйдөөбө килиэҥими? Мамбетка анаан сибит да быһаарабын. Бу Мамбетча киммитий? Мамбет диэн диэри бас, деревенщина диэн, өйдөөн иһит, эссибит быһаарабын.

Куусутыйа дьон состояние аҥкарым баран ханна ыытарын бэйэтэ билиэ, өйдөөтүн дуо? Айой.

Ох, шалох. Харааччы буккуллах. Ханна-ханна барарым буолла? СППК ССС ТСС

Ка, онтон сытыйыыса. Так. Э, бүгүн кытыыга сылдьаммын ойоон хотуна Мария Ивановна докумуоннарын туттарыахтаахпын. Э, ол тэрилтэбэ ханна баар этэй? Ээ, бу полиция. Полицияҕа баар этэ. Бары онтон ОГП-ҥа ылдьаммын эмээхсиним биэрбит докумуоннарын туттарыахтаахпыҥ. Ээ, ол туох хаппыт тэрилтэтэ этэй? Ээ, баарынай носкуор булуохтаах этэ. Араа. Оттон сарсын буоллаҕына Реестэн энергонадзорга тиийиэхтээхпин. Ол барахсаттар ханна баалларын үөһэ олорооччу бэйэтэ билэрэ булуу. Ося бу дойдуга саҥатыйыы, сайдыы бөҕө ээ чахчы буолбут эбит, чахчы. Модернизация, оптимизация бөҕө барбыт эбит ээ. Бэл, бэйэ баһылыкпын мааха буол. Инновация, модернизация дьэ биһи олохпутун хаачыстыбатын тупсарыаҕа бүрүкүрээдиэни уһуох оҥоруоҕа диэххэ хаарар бүрүкүрээтийэ барахсан өтөрүнэн кыаттары уһуох быһыылаах ээй

Оннубаасыйа Нөдүрүнүсээссийэ бөҕө барбытыттан харааччы буккуллубут Моо киһитэ Байбал Саабыс сэниэ кинилэринэ түһээт, ымыр тэрилтэлэрин көрдүү барыа, саҥатыйыы бөҕө эбит. Кини ону били уулаах уйбаан курдук дьаҕа баһыгар сытан хантан билиэй, билбэт бөҕө буоллаҕаа

Адьарай баар ити хотонун кэнниэр үлэдэ тугай?

Киис, киис диэн. Киистэ. Чэ, манна гыныахха. Эн ыт курдук үрэр аҕан тиити сулайыыра кэлэ. Түһээри гыннаана даллаҥныы-даллаҥныыгын өртөстөҥ ала. Сүүрэн түстэҕинэ үрдүгэр хаба түһээр. Өйдөөтүҥ бу? Өйдөөтүм ээ.

Куоттарым, куоттарым! Энтой, Энтой, анаңара! Уйбаан! Уйбаан, Уйбаан! Уйбаан! Ыалбыт дьылтатар бааска киирдэ. Эмээхсин мин, эмээхсин мин өлөрүөм диир. Ыксаабыт аҕай. Саата, саата аҕал диир. Хайа но? Туох буоллу? Туохха хааҕанааны ду? Да, аллаҕа! Эмээхсиним ытынаан киһи хайаан тураллар. Олору таттыам этэ. Э, уох, киһи ытыам. Хааҕанлары сүргэнник. Ол саанаада да буоллаҕына, киһини үөхпэххэ да ыла. Олон эмээхсиниҥ сыабайыас киһиэ кирэтэн хаана олорор буоллаҕына, киис да буолбат ини? Куоска оҕотун дьаабылыырын игин

Аллаҕары гыраммын ыттардахпын аһаалаах уонна ытан биэрбит киһи быһыытынан кыттыгас буолан таххар. Киһи оттон аҥаардаабат буоллахпыт дии. Оттон аҥаардаспатаҕына быйыл кыһыны быһа уулурайбан оҥостор буолуохтаах. Дьэ булуга сатаҕынан булар буолуохтаах. Оттон булбатаҕына, араас кыта Сиидэр уолга барар мордуга дуу, ол мас көнө киһи кииһиттэ даҕаны дьиэтин диэки дүгдүрүс гыныа. Оттон аһаллаҕар кииһит даҕаны дьиэҕэ киириэ, дьиэҕэ киирдэҕинэ арыгы иһиэ. Бээ, Сиидэр уолга барар мордук курдук быһыылаах. Инньэ гыныахха. Ол гынан баран Иидэр ийэтэ Өкүлүүнэ эмээхсин баар дии, киинэ обургу биллэҕинэ бэл дэриэбинэ хотонун олохтооҕо Сибиинньэ кытта билиэҕэ. Онон ол эмээхсиҥҥэ этимиэххэ наада Такат-татат, хайа бу Бааска уол хайдах буолан хараххын тиэрэ көрөн киирдиҥ? Өкүлүүнэ, һиидэриҥ баар дуо? Баар хоһугар сытар. Һиидэр, Бааска кэллэ. Тоойуом, Пиидэ, биһиэхэ барахсан кэлиэххэ эрэ, улахан наада баа.

Туу, арба даҕаны. Бөдө, төбиирэп буоларын.

Эмээхийэн, оҕондьорон хайдаҕый? Хара тыамаанын лаах кыылын котонун кэнниттэн бултуура. Кулгааҕын төрдүгэр төрдүгэр түөрт уондарбынньыктан биир хатаммыт. Хайдахтаах атыыный? Ол күн Дьылтатар Бааска ойоҕо сыабайыас улуус киинигэр үөрэнэр уолугар, куоракка үөрэнэр кыыһыгар батсааптаабыта

Оо, саха барахсан сайдан иһэр доҕоор, бултуур сирэ чугаһаан, кэпсиир сирэ кэҥээн, оо сахадах, бу суруктара кылгаһын, бу тлыһы минньигэһин